Uh, janeno mar Lolwe TV kamoro amora ma intie, ageno ni ne in godiechieng' maber. Arwaki e chenro mar kuku mar wach e lo Jeff Olombaka. An jakel chenro ni otieno ma kawuono Kavin Otieno. Kawuono wan gi wendowa ma abro miye thuolo mondo onyisu ni en ng'ano. An an Rose Nyamunga, eh, women representative mar Kisumu County or Kisumu County MP. Ah, Mheshimiwa, kane itimo kampen ah, higa mar aluf ariyo kod apar gadek, nitiere gigo mane ichiko jopiny. Gin ang'ono misetimo ne jopiny nyaka chop sani?
It is eh, en adiera ni nitie gik mane a promise jopiny mane achikogi ni kwa u- ugonwa kura to wadhi timo ma. An top on the agenda nang'eyo ni ne wadhi deal kod economic empowerment nikech gima duong' sani en ni neno ni jowa matindo kata minewa nitie kod mi- chandruok mang'eny kabisa. Koro mano was my over, mano ema ne lengona maduong' ni mondo wakony joma mine gi joma yudhe mondo gi, gi, ngimagi obed maber. Koro kane waduogo wadonjo e Parliament, kaka uduto te useng'eyo nikech wasego koko mang'eny kabisa e wach mar women representatives, wan kane wadonjo to wayudo ka resources ok omiwa, ma bende ne rach nikech ne waparo ni mano en discrimination nikech ka in an MP to in an MP. Ma gimoro amora ma apply obed act or whatever law mane onego oket in place, nonego oket aketa in place mondo ji duto ma MPs obed gi pesa nikech, Jopiny ne nitie kodwa gi geno mang'eny. To kata kamano nobedo kamano, wasetemo kabisa kaka women representatives ma koro sani was, wantie gi kiti matin. Gima duong' mwasetimo and most of these things watimo kaka a team en ni mondo jopiny obed gi access to credit. Nikech joma ng'eny ne wacho ni anyalo loko ohala, anyalo timo gini, daher timo gini, to kuma iyudo pesa milokogo tek yudo. Koro en promise maduong kabisa ma anto namiyo jopiny ni wabiro temo kabisa mondo wa, wa, manyo bedo yudo pesa minyalo timo go ohala kata giri moro kik bed matek. Uweso Fund koro sani nitie na product mar women representatives kendo en pesa ma ka ng'at man gi interest adier mondo oyud pesa no to yude. To en aena ni jo, jothurwa bende wantie gi chandruok nikech gimimanyo no bende teknwa kata kawo mana form kata organizing a group mondo ji okaw form mondo o fill mondo omi pesa no ji mang'eny pod oneno ka lalamika but pesa or access to credit pesa ma ng'ato nyalo yudo mondo olok go ohande mano to pesa mantie nikech wan gi youth enterprise fund wan gi women enterprise fund wan gi uweso fund mar ariyo wan gi gimoro miluongo ni holo gi kungo holo gi kungo ne en gima wasewuothe counties wagi te kwa wapuonjo ji kendo wanyisogi ber mar holo gi kungo Nikech holo gi kungo ubedo kamoro achiel kaka joma mine kata yudhe kata mokikore. Wazee be nwawacho ni ket aketa igi kanyo ka en women group to ginyalo keto wazee igi mondo wazee kik bedi nowegi oko. So pesa ma ng'ato nyalo holo to sani nitie. Kendo ng'ama nyalo dwaro kata pur kata dwa loko ohande dwa improve ohande no An awacho ni pesa no nitie. Banks be sani koro ng'eny. Nitie banks mang'eny ma friendly to, to the local people. Inyalo kata holo sani pesa gokinyi tiloko go tang' iduoko godhiambo. Inyalo holo pesa mar ndalo adek, mar juma achiel, mar dwe achiel, mar higa, mar higni adek kaluwore gi tekreni kaka ibedo gi banki nino. Koro holo gi kungo ose osekonyo jowa maber. Mine mang'eny be osepuonjore e women groups gi gi koro ok giluoro holo pesa ahinya nikech oneno ni koholo kata within their group to oduoko maber, onge ng'ama harase. To kata mana Uweso Fund onge harassment. Tek e mana ni ichulo matin matin. En pesa manitie kanyo and obiro bedo kanyo. Kendo higa ka higa budget ne iketo. Ma kata ma higani nyo oseket budget ne. Wan wadwaro ni mondo omede mondo obed mang'eny. Kendo gima duong' kuome en ni onego otim management mare obed maber. Ok wadwar gima nyocha otimore e Youth Enterprise Fund, kuo. Wach mar kuo mikwalo akwala pes jopiny godiechieng' kama ni kineno. Magi e gik monego wa seal. Kendo ka ber, pesa ni onego obed consolidated obed gimoro achiel. Mondo wa cut kata cost e management. Nikech Uwezo Fund, Women Enterprise Fund, Youth Enterprise Fund, koketgi kamoro achiel gi one management, Kae to inyalo kete kata under women representatives. Mano pesa mang'eny moromo konyo jowa gi proper management gi monitoring and evaluation maber. An kaka women rep, Kisumu county, other than gik masewachogo, eh, food security nyocha en a very big challenge e Kisumu county. Asewache many times, aparo ni joma ng'eny osewinjo ni Kisumu county e county achiel mantiere gi resources te madwarore. Wan gi chiemo, wan gi pi, Wan gi lowo, wan gi joma nyalo tiyo, wan ga very good, wan gi very good agricultural land. To chiemo te mwachamo e Kisumu County a oko. Kikawo oduma, oduma wayudo matin to ng'enyne koro oduma wuoknwa Uganda, oduma moko wuok kia Eldoret, kia Kitale. Ki ing'iyo weche mag oganda, oganda wuok mana Uganda. Mchele sani, mchele moko wuok nyaka Sirati, mano in Tanzania. Gwenno wuok Rift Valley. Ng'eny gweno nyocha wuok Rift Valley. Tong' michamo wuok Uganda. Rech michamo sani koro winjo ni owuok nyaka China. To wante ma wan gi the freshest water lake in the whole of Africa, the largest lake, the third largest lake in the world aparo kapod anyalo paro geography na maber. Wan gi gik madwarore te. Wan gi aore duto, wan gi lowo mabeyo in Kisumu County. To chiemo te. Gimoro amora mochamo obed alot, obed gima nade, obed chak, gigi duto te wuok oko. Sama in everything michamo e odi ing'iewo koa another county, inego i i support county ni koso i support county machielo. Mano wa support another county. Koro naneno ni food security mondo watiye matek. Kata nyocha waonge gi pesa ma koro sani to nyo omiwa matin. To wan kata nyo pok omiya pesano. Nyocha wasechako work e wach mar food security. ma wach gwen en gima wasemanyo mwakawo hatcheries mwakelo sani koro wase distribute gi in each sub county monego bedi ni ward ka ward nitie gi machine ma, ma hatch nikech kikawo achiel ikete sub county mano podi tin kabisa but at least wan gi kama wasechakogo koro nyo wachake Mondo ji kuong neno, wakuongo wamiyo ji gwen, wamiyo ji gwen, waserogigo mondo gine ni tij gwen ok tek, ni gweno nigi pesa. Mochopo kama koro one year eh, down the line, koro wan, nitie, wan gi about 6,000 farmers. Koro sani wase target group every ward, ward ka ward e Kisumu County, kiweyo mantiere e central ma en in town, en inside the city. Moko gi te wase identify groups apar apar apar apar kwa ward. In fact, ok gin apar apar. Wase identify about 13, 13, 13 e ward ka ward. Wa train gi in poultry, kwa se train gi, wamiyo gi chiem gwen, kae to wamiyo gi gwen. Wachiegni timo distribution mar gwen in the county duto, eh, ka chopo gi dwe ma- giko dwe mar abiriyo to biro yudo kwa setieko
Ah, iloso kuom wach ah, kungo kod keno iwacho ni umiyo joma mine pesa pesa ni gikawe marom nadi to onego duoke bang' ndala di gi interest to jomage ma qualify mar kawo pesa ni wach mar holo gi kungo or uweso fund or youth enterprise fund you women enterprise fund en pesa mimiyi kichako Luwore gi kaka grubu no tegno marom nade. Ka en grup motegno maber, ichakou gi 100. Ka pod ok utegno ahinya to ichakou gi piero abich. Imiyi go, ibedo gi pesa ni for dweche auchiel, bang' dweche auchiel koro eka ichako chule matin matin. Interest michule go be onge, nyiso ni omiyi go nono, onge interest michulo. 100,000. 100,000. Komiu e grup, to uchule bang' dweche auchiel. Nyiso ni kata ka niloko kode, iseloko kode, miloko, miloko, mise, mi, mi, mi- miseyudo gik ma nyonego iyudi. Kata ka nyipuro, puro en dweche ang'wen kende, isepuro migolo cham. Kata ka en gweno, to gweno en dweche ang'wen abich. Nyiso ni isepidho gweno, ma gweno ise, osebedo ready minyalo, inyalo use. So en gima yot kabisa, en pesa mimiyigo nono, kaeto ichule mos mos interest rate ne be onge oyieni ichule for dweche apar dweche ah, 30 36 mano nyiso ni ichule for dwe higni adek Ah, jogo mumiyo tiegruok e pith mar gwen kod pith mamoko gin eh, tiegruok ni gichule kose itimo negi nono to gin jomage mo qualify mar timo tiegruogno tiegruok mar gwen watimo ne ji nono Wa identify joma nigi interest e gweno. Ka en gweno to wa identify joma at least nyocha osechako e pidho gweno matin. Kae to waketogi kamoro achiel to wa train gi nono. Kwase train gi nono ma gi understand, wachako wakelonegi chiemo nyaka e dhoot. Kwasekelonegi chiemo e dhoot, kae to wakelonegi gwen. Onge ng'ama nyalo timoni gi maber molo mano. To mano watimo mondo wamigi gi jing'o kod kod wategn wami gibed gi interest e pidho. Bang'e no to koro gibiro neno ni gweno en gima ber, gweno en gima nyalo loso mwandu. Koro nyiso ni gibiro timo maber mang'eny. To sani to wamiyogi a hundred a hundred e group ka group. Ah, ka wadhie ka wadhie ah, e weche mamoko mago gigo miwacho misetimo masani timre ang'ono mipango timo e mbele kapok yiero mabiro chopo mondo mi gigo mane ich- ichiko jopiny ka ombulu mabiro chopo to giwach ni ah mheshimiwa nyamunga nochikowa mae gi mae to osetimo gi te Koro anto anyalo wacho niya, mano ok e gimoro achiel mwa- gimoro achiel kende mwasetimo. Asetimo gik mang'eny. Mar gwenono en gima omako kaunti te. Mar ariyo, waseloso hatchery be mar rech. maduong kabisa ma wan ga thousand and thousands of fingerlings magi bende nitie joma nigi ponds joma nigi ponds gi wanyisogi kaka giluoko ponds gi go gigolo chuodho kaeto iolo negi yath kaeto wa- wamiyogi fingerlings fingerlings gi be wamiyogi mondo gichak pidho rech ma sani wan gi grube piero ab- piero abiriyo gaboro mwasemiyo a- a- fingerlings eh, alufu achiel alufu achiel alufu achiel koro other than gwen Rech be en gima wasechako. Kendo rech dhi maber kabisa Kisumu West. Rech dhi maber some parts of Nyando kendo kuonde ma along the lake. To wadwaro ni mondo wamedgi mondo gibedi gibed mang'eny. Gima chielo mwasechako, nitie kuonde ma gik mane wayudo kaka greenhouses. Ne wayudo from Nash- eh, gine, NIB, that is National Irrigation Board. Ne gimiyowa greenhouses apar gariyo. Ma ne wa distribute e sub-county ka sub-county ariyo ariyo. Mago bende gin gik ma ne wasemiyo jopiny, to nyawo nitie gigi kabisa. Nikech ikawe ma losnigo, ma pidhni, ma miyi, to pod iyudo ni jomoko ok follow gigi be ok girit gigi maber. Koro an awacho ni wach mar green house wasetimo, watime kata sani ng'ama nigi interest watimo. Wach mar gweno, wach mar rech. Mar adek en wach mar dhok. Deri. Deri bende wa partner, wase partner gi jo ILRI. ILRI gin jo research mantiere Kabete ka. En a very big organization. Giyie ni gikonyowa mondo watim artificial ina- insemination. Ma nyocha gisekaonwa ji e county ma gise train. Ma end of dwe ni, giko dwe ni, wadhi timo launch maduong' kabisa hapa Nyakach mondo wachak timo artificial insemination ne our animals. Ah, gima chielo ma wasetimo weche mag sanitary towels en a big challenge to nyithindwa. Wasetemo kabisa ma most of girls schools kata mixed secondary schools wa- m- wachiwo to ok wanyal chiwo moromo ji te but wasechiwo sanitary towels mang'eny manyalo support nyithindo man, ma, ma, jo- nyithindo manidi. Gimachielo mwase mwatimo e county ma wabe wasechako timo en wach mar talent search. Sal- Talent search nyithindwa mang'eny chakonwa ni wan wang'eyo wan ga lot wan, wan gifted wan ga lot of talents to ok wang'eyo what to do. Nyocha wasechako talent search ma nyakach nyo wasetimo. Wase wasetimo Muoroni. Koro wabiro dhi in each sub county Wantie ga team ma maber wan gi talent school mabedo run gi nga, eh, kijana mil- eh, engineer na whole engineer to en gi interest e talent iluonge ni engineer Bobin Suchieng en ema okonya timo wach ma talent koro and then wach ma football football be nyo wasechako mondo nyithindwa gi otugi football mondo wabende wane ka wanyalo yudo oliech mamoko mondo football odhi mbele koro talent wach ma football mago gin gik mwatimo um, Gima aparo ni onego watim mbele mapod an go gi geno ni adhi timo kapod higa manyien kochopo. Ok ine ka nyocha omiwa first disbursement marwa mar fund wa mar affirmative action fund. Marwa pok otiyo te nikech wa run gi wa run into problem with the, with the bank. Obedo nitie a technical problem with the bank ma pesa wa pod is in the bank but nyo gi promise wa ni kam giko dweni to gibiro release the money to us. Mano first disbursement. Koro mage ema wadwa ni watiek go weche mwawacho ni mag talent, mag football, watiek go wach rech kendo watiek go wach gwen. First disbursement. Ah, Mheshimiwa iwacho wach rech, e wach rech ni eh, isebedo kilose motegno kendo wang'eyo ni nitie motion manyo chitere od bura ma inyalo kal anytime to in kaka jakanyo mar od bura mawuok e gwengego ma ipidhe rech kata gwenge ma, mag Nyanza Iparo ni ang'o monego otim mondo mi wakony jo rech nikech waneno ka Nyanza waonge kambi kata achiel milose rech, rech ilose e gwenge moko ma oko. Ang'ono monego otim mondo mi wakony jo rech? Jo rech an gima onego watim mokuongo kaka ang'eyo to aneno ni ngima mar lake ema nyaka wakuong wang'i. Course way ma Mbita man Oldin cha en ema nyaka kuong yawe mondo nam o breathe. Sama koro nam o breathe nyiso ni kata gasia mang'eny mantie Kisumu county gi biro bedo swept mondo odhi yo nikech nam en gima ringo to dhi to pi medore. Nyaka wa clean our wami life gine nam another life by removing the causeway olos causeway no maber ma pi kadhe. Sani olore. Mano e the first thing ma nyaka watim. Mar ariyo wan kaka leaders nyaka wabed gi interest kabisa e resources ma wantiere go e counties wa. Kaka koro Kisumu County wan gi niang', wantie gi wach rech, wantie gi gik mang'eny. County ka county. Iwinjo ka sama sika, wach sikari tineno I mean ka sama nitie wach eh, problem mantie gi mira to jomira go koko. Ka sama nitie problem gik ti kata price odhi piny jo, jo ti go koko kata coffee. Wan bende onego wabedi gi that initiative mondo wa push our agenda. Gim, the next thing cleaning the, the nam kaka sewacho no. Machielo en ni nyaka wa make sure ni namwa is protected from gik moko kaka kaka eh, chemicals mondo obed gi life wa make sure ni onge ng'ama release anything ma ok friendly to nam ei nam Mago gin gik ma nyaka watim. Mar ariyo, nyaka wa engage jorech. Nyaka wa engage, ok onego wawe gi kendgi nikech onge onga training mo- mitimo ne jonam kaka ne deyewa gi kwerewa olupo e kaka wuogewa olupo e kaka walupe kaka nyithindwa wadwa ni olupi nyaka wa make sure ni sani according to bill nano wadwaro ni wabedi gi elementary colleges within tertiary colleges gi ma wan go gi makawo kata jo class 8 kata jo form 4 madwa timo wa, eh, fishing gibed trained ging'e so much about ok ni gi learn by heart sani gi learn by heart but it is important ni gibedo trained at every level obedi at certificate at uh, diploma maka koro gidhi ei nam to kowach ni loro nam to gi understand ni nam iloro nikech en breeding season okoro kwagore gi jo sirikal to sama oloreno alternative mane ma wa offer gi nyaka koro wa go for proper cage farming iluongo ni cage farming mondo waket cages ei nam mondo obed kaka alternative ma sama rech dok chien to cages produce nwa to fish ponds produce nwa wabiro bedo gi rech mang'eny biro mwabiro chamo mabiro miyo improve our nutrition Moko wabiro export. Wan gi airport. Airport nyaka ting'nwa rech materonwa oko. So mano en my next agenda. The other agenda en mondo wa intensify mwa make sure ni wach mar pidho gwen koro en in every family, in every village mok en for a few people. Ji te nyaka pithi. Wach mar dhok, nyaka walok dhoge wa duto mondo obedi either half breed or wabed gi full high grade maok ni wan pod wakwayo. Mago gik manyaka watieki. Aoche wa ma wantiere go, nyaka wa use mondo wa produce a lot of vegetables. To vegetables gi be wanyalo timo gi e level moro ma koro wa process gi a value addition gibedo exported. An mano e gima duong' mwadwa nwatim But not only that, as we do that, we meant our girls, we meant our boys. As we do that, we support our widows, we support our people with disability. Magi duto we are people ma wadwa ni mondo wa carry on board, ma nobody is left out. Human beings should be given omigi opportunity gidagi full life. Ma ok inyal bet ni in ok inyal kata chiemo, ni pod wan ji ri- nindo kech, ni pod wachie- wachamo one meal in a- odiochieng' achiel, or samoro nyithindo dhi gi nyuka kende. Mano en gima koro onego bed ni watieko e region wa ni. Janeno mar Lolwe TV, kaponi koro kiyawo tipo mari, mani en chenro mar kuku mar wach kawendowa otieno ma kawuono en Mheshimiwa Rose Nyamunga ma en Women Representative ma ka Kisumu County. Ah, mheshimiwa, samora mora mwach Ah, Mheshimiwa, e seche duto ka je- oya- japiny kowinjo women representative to ok ging'eyo ga ni en ng'a- miyono mochung' ne mana weche mine kende. In kaka eh, mi- women representative ma Kisumu County, ang'o misetimo kata ang'o mitimo mondo mi makonyo joma chuo bende mondo kik nenre ni ichung' ne joma mine kende? Mano to aparo ni ok en understanding maber. An ok achung' ne mine kende. An achung' ne ji duto. Gima omiyo an women representative en ni ikoma ni mine kende ema lare. Mano ema omiyo the word woman woman nitie. To ok ni a represent mine kende. An achung' ne ji duto. Kata nyoro ni nya an dala, nitie wazee ariyo manyocha gi mine ariyo manyocha ok nyal wuotho. Nyocha amanyo negi wheel chairs manya ting'o materonegi. Gik mwatimogi te kata obed gweno, kata obed holo gi kungo, joma chwo nie iye, joma yudhe nie iye, ji duto te nie iye. Omiyo gimoro amora matimo, ok atim ne mine kende. Atimo ne jo Kisumu County duto. Nitie paro moro ni sani wajumbe kata jokanyo mar od bura ng'eny kendo idwaro ni mondo kanyalre to odwok namba gi chien. To en gima kotimre to post mar women representative ni jomoko paro ni mondo ogole. Ipani obro affect nadi joma mine?
Post mar women representative kata ni idwoko mana post chien to ok nyal mule. Ok mule nikech mano is a gain on affirmative action. Two thirds gender rule. Omiyo sama idwoke chien ni tidwa tieko 47, mano ok nyal bit. Gik ma mine ose fight for many years ma mine wan go madongo kama oting'o Grace, Grace Okot gini, kama oting'o Mama Phoebe Asiyo, ng'ama oting'o Mama Ida Odinga, Mine wan-go mang'eny mwanyalo luongo nyinggi, mosethagore mondo mine bende obedie gi dwol. Kar mine ok wanyal wuoye. To anto aneno ni as it is, ok ane ni ni MPs ng'eny. Gima duong' en ni mondo watim service delivery e yo maber. Yeah. Kwatimo service delivery, eh, kata king'iyo sani sub counties gi, they are- gidongo. Kata kang'iyo Nyandowa cha, Nyando pod duong' kabisa. Omiyo kochako kawe mokete kata dabu, representation maber dhi bet kanye? Mana ka koro maybe issue mar county government obedo streamlined ma koro wantiere gi two levels of government ma wantie gi the county government and the national government. Ka mano otimore mobedo achieved ma the county governments are running kaka onego gi run, mano to ji nyalo wacho nang'o? It is now fine. Uh, Mheshimiwa, waneno ka yiero biro kendo higa manyien sani koro ji ochako pangre, ok wang'eyo, wawinjo ka weche moko liekre, koro inyalo nyiso wayanga ni to Mheshimiwa Nyamunga dhi laro ang'o e yiero mabiro ma higa mar aluf ariyo kod apar gabiriyo?
Yiero mabiro mar eh, aluf ariyo kod apar gabiriyo an an adhi defend my seat mar women representative mar Kisumu County. Ere gimomiyo? Projects machakogi Gin projects mabeyo ma ka gibedo nurtured over a period of time biro miyowa a milestone, biro konyowa kabisa nikech projects gi gi target the local person to the local person no e ng'ama nyaka wakuong konyo kapok wakony ng'ato ang'ata. Kwa wegi ka gi hang' to nyiso ni gik mwasethagore kwatimogi, ng'ama chielo ka biro biro to neno mana ni gigo useless, ok gibi neno ber mar projects gi. Koro an an very passionate about gik matimogi, ase spend pesa na awuon, a spend pesa time na mang'eny kabisa e gigi. Tadwaro ni mondo gi succeed. Mondo wach mar food security obed gima koro ok wawuoye. Mondo wa ae wach chiemo hand to mouth, wachak loso mwandu.
Ah, ne janeno mar LTN, adwoko erokamano kuom riwruok mane iriwri koda. Jogo mancha ah, penjo chung' mar Mheshimiwa Nyamunga e yiero mabiro osewacho ni odhi laro kome mar Women Representative kendo. Ne an jakel chenroni e lo Jeff Olomba ka an Cavin Otieno.